Otum. Eh, to ng'a- mon moko mane ny- mon nyoluoro mane iwacho ni biro ka biro biro sadi. Jonyuol oro dacho ka saa aboro e wang'. Saa aboro e wang'. Eh. Oh, sawa. Pesa uma chama no wang' ni ko yu- kiyude to mi anyiewe go nyara yamara. Ok damiyi, ndalo pesa na masetiyo gi lute malich ok damiyi. Ang'iewo go gwenda. Eh, dhako motimo ajayo ok dami. Ok dami to dhera onyiedho pile pile ka.

ma ka ng'ato ni e gweng' to onego bed ni ji ringo aringa ka luwo bang'e luwo bang'e mondo ane kaka nya tiero jomoko amerka amerka ber wedigo ok nawuok aom kama nawuok anyalundo ma nise chako puodha nanya akoth kokuro taduoga mi surprise kaduogo inena nade Wuod Omerile. Awuotho mana ka guok obam matiende ni koni pesa ng'eny mok anyal wuotho tir kata tem iko koti no way. To koro jaduong' Kalisu. Yeah. To mera nawinjo ni oro pesa moro moloso skunde ka malich aduwa aduwa aduwa aduwa. To ok nadhi loso pesa Amerika. In gibed dala kae itongona continue.

Eh. Eh. Akelo wach maber ka Yesu. Eh. Yesu, Yesu wuo Nyasaye. Ituni wach no to wach mane ngudo mera anyiso mera wang'e kaka wanyalo meyo Kenya kae. Winj wach. Eh. Wuduora. Eh. Ineno perfume winjo ka dum e yuota no. Eh. Jok moko yutgi duong' mana ng'eny. Eh. Mar winjo ka dum kelo.

Ang'eyo siri ni ung'eyo ng'eyo ni joma mon gi joma cha nyalo dhi kuom ne siri joma ok kabisa. Eh, winjo wa. Eh, mako wa kudo mos kiki mis na. Eh, jogi anda ni kumi golo gi malik maka ta in go na mana ne tik. To meno kike la mon ka wudo. Ke ka mon wudo ka ko da sa. Ka wudo to ing'e ni ok nyal dhi ng'e ne kaka wan joma nywa Amerika wasunge go ingwa ng'e kaka itiyo kodgi. Eh. Jogo dwaro ndo tiye sinan bas. Ifanye Mano ka kama wacho wudo.

Hey. Koro gen win gi chak winjo gino. Hey. Koro seche ma bas orora the village. Hey. Koro in adwa mani bed kama. Hey. King. Hey. Sari ya wang. Ay. Uso uni home. Amen. Amen. Ne, koro ne, adu mani mino nyango. Attack. Toko ni kiti. Nya, command. Otieno, vikujo. Attack me chungu. Command le gwe. Attack. Attack. Take position. Hey. Mani mino kio kipe Jacobo. Kabisa. Ne.

Adol chiem. Wala Winyo. chiem. Amadi. Da alo gunde gine. Nyoka ne rumo don. Ma uze te don. Ket ma kujo jo. Ket gine mo serumo ni. Don mo serumo kujo. Ah. Ifa kata meto. Wuno nyangu ni jecha ndisa ma meto.

Baba Kiko. Wan nyaka wamew. Adwa ni kidhi hiyo but moja Kiko ni attack. Kwa mzungu Kiko lo kumeni fi fi. Oyinyore. Mino nyango nyuka moro polo dong kae. Ma wasetieko dong. Eh. Mose rumo gi nang. Nyuka ah, pondika ti nang mose. Nang nyaka nang. Ingeni ni kia tedo. Bisa jam pudding mara bolo. Sambu ma eh. Onyango jamma.

Iwinjo? Minu wacho nang'o? Ng'awa gima iwacho no? Awacho ni sama golo gi bes kaka na wach cha. Tini golo wang'o gi tiuta. Wach kamano. Igolo gi bes ta golo gi tiuta. Very good. Koro, iyieng'. Ayieng'. Iyieng' manade? Wuod nyoyo. Chiem chiem chiem. Men nang'e ni iyieng'. To achieng' ni kodi. Ichieng' icham, adani chok ma miwe mesawo.

Nyuma, nyuma, nyuma, chilgoni. Akoka. Kai. Onyango kiki kitu yeye msiana, msiana ni kabisa. Ngeni nyalo kiki kuwo, ngeni malo. Onge, eh. Kai. Up. Kone. Kai, kone.

Akoro tumbo. Yeki kabisa. Yeki. Yeko sama. Osama. Yeko sama. Yeko sama. Yeki mbele. Onyango min onyango. Eh? Koro ompara. Ompara dwa nyisu machielo makoro ma imin ma conclusion. Aya. Iluongo ni iluongo ni iluongo ni ya. Onyango fish fish. Ne. To ndiko to to ndiko kombe kombe bai do yie. Kasi itengo yie matin nyo- nyoyo yie kile kichapa bokuro. Adwa ni uregi kama sino ne gikabisa.

Akonu ni an ng'at ma kowacho to timo kaka owacho. Asejiwo. Eh, ber. Eh. Ya. Koro Eh. mae wach kendo Bwana ka Kasimi, dwaro- bwana Kasimi. koro adwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato chik ite malong'o nikech mae instruction nyamwiso. Wawinjore uru maber. Eh. Koro maja msungu asekelo. Eh. Adwaro ni udhi kama ni. Nyaka Onge wacho weche mang'eny, gidhi kuno gi story to wachni.

Kuome. kuome mana kaka iwinja wachono onge weche mang'eny Hey. imose ni awaju Hey. to odwoki niya fine to baye mana gi- baye gi jakobo onge gima pod irito osama jakobo mara moja bamba 50 gima pod irito onge wawinjo duru kanyo maber Hey. Eh, koro Kora adwaro ni Iwinjo nang'o? Wade gi bamba pili. Achwale kosa wacho nang'o? Fine. Nungu wade gino bwana nyako. yaye wetetni awacho niya Hey. awaju Hey. fine jakobo

bet na kae koro adwa ni tine we mondo kik ibed piny chung'na gi ka adwa ni koro kudhi tigolo bech onyango igolo tiuta iwinjo igolo abri mix inywando gigo kre koso in igolo mana oduma kende ok agolo mana oganda mamiyo oduma pok agolo mok imiyo gimiye te igolo oganda tigolo oduma tikiko gapilo tichiwnywando oko te iwinjo adhi chwado chung' malo koro en msungu adwa ni adwa ni utimo example practice msungu how are you kuome